Nathan, um, cyrra tri yn heddiw yn y byn Caerfyrddin. Da ni yn y top 6. Yndan, um, dwi'n meddwl da ni lle da ni fod. Dwi'n fod yn onas oeddech chi pobl. Um, Ti'n sbio ar y gemau da ni wedi cyrra blwyddyn yma. Um, so di gorau greindio result allan. Um, dwi'n meddwl dau result sy'n sticio allan i fi di Connors Key a TNS away. Um, so mae'n dangos, so dim just adra, da ni'n gallu fod yn reit um, consistent away hefyd, mae'n siarad bwysig yn y lig yma. A dwi'n meddwl pan ti'n cyrra games fel la, dwi'n meddwl ti'n heiddi fod yn y, yn y top 6 li. Um, ond ia, yeah, ta oedd yn reit um, nervous ffordd yma'n deffro um, gwybod am y gêm yma, yn enwedig efo Aberystwyth wedi colli neithiwr. Um, ta fel arfer dwi'n dwi reit calm, dwi'n confident bob gêm. Ond um, hon oedd y gêm gyntaf tymor yma lle o'n i'n teimlo'n bach yn nervous yn gwybod na o'n na mwy ar y gêm. Ond um, na, dwi'n meddwl overall, oedden ni llawn hyddi curo'r gêm a cael y 3 pwynt oedden ni angen i sicrhau lle. Ti wedi chwarae dipyn o gemau mawr yn ni, um, semi-final o Scup ac yn y blaen, ti'n meddwl captan pan yn curo league ac yn y blaen. Sa chdi roed y gem heddiw yn un o'r ei pwysica ti wedi chwarae i ni? O, 100% achos um, munud ni'n y driving seat o'n i so, da, da ni'n gwybod, da ni'n dod yn y Welsh Prem season nesaf o'n, dim ots. So, fydden ni'n colli bob gem ta'n nil o'n, da ni'n mynd i, ond um, so, yn gwybod, da ni'n saff at symor nesaf, so, so obviously fydd um, Erd, Fish, Mike a Chris, fath o management, fydden nhw'n edrych am symor nesaf o'n, so, pwy dechrau ddod fewn, os, os mae'n mynd i gael gwarod o un y ddau, neu felly. i gryfhau neu i dwi'm yn gwybod, neu cadw'r un un tîm. To, ma, ma nhw'n gallu gwneud y penderfyniad yna o'n, achos da ni'n ni saff, ond wedyn, to, da ni'n ni eisiau mynd mwy uchel, da ni yn gallu yn y gyngrair. A mae hynna'n dod um, dydd Sadwrn nesaf, achos os da ni'n cyrra bala os nesaf, da ni'n ni, ni un bwyntiau nhw. Felly, da ni'n joint fifth o dyn. So, na, mae'n ffantastig, to, bob un um, interview sydd wedi'i wneud, fi wedi bod yn dweud, um, da ni'n ni eisiau edrych o dan ni, da ni eisiau just cario maen edrych o fyny. A ŵan, da ni'm yn gorfod poeni am beth sydd o dan i ni, da ni jyst yn gorfod ffocysio, ta, faint mor bell da ni'n gallu pwysio'n hynna'n yn y gyngred yma, achos dwi yn gwybod, da ni, ta, gan ni gar garfan ddigon, ddigon da i just, just cario ma'n competio um, bob wsos. Mae hwnna'n ddigon sy'n bod yn dweud trwy tymor dydy, mm -hmm. um, am y garfan bod ni'n grio. Yeah. Um, yn ôl am i'r gem heddiw, Nathon ni fel, o'n i'n meddwl, nathon ni dechrau'n gred o, dechrau dda, chwarae pel droed neis. A wedyn mynd lawr yr un dim a dych chdi'n meddwl oh mae yma dyfanod o stêrs eto i di. Na do do o'n i ddim sti pawb fod yn onast um, dwi wedi deud gyna fyd um, allan ni fethu dau, dwi'n meddwl dau chance da cyn, cyn y penalty. Um, a dwi'n meddwl mynd a'n storio tymor ni um, i fyny at rwan, y chances da ni, da ni wedi bod yn methu. Ond wedyn, ar y llaw arall, ti'n gorau sbio'r positif, da ni yn creu y chances. Ond, um, so pan fath o gol na fewn penalty, a gwybod y chances oedd wedi creu cyn hynna, oedd yn just matter of time pryd oedd ni'n disgorio. Ac dwi'n meddwl oedd hi yn bwysig gael gol cyn half time. Ond wedyn dwi'n bach yn siomedig oedd oedd half time o'r sydyn nath, ac oedd ni'n chwarae ffutbol briliant, dwi'n meddwl, um, just cyn jyst cyn i'r i chwiban na fynd i hanner amser. Um, so ni wedi cael 5 munud, 10 munud extra first half. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi sgorio lla 2 neu 3 yn, yn, yn y first half efo sut oedden ni'n chwarae ffwtsbol. A wedyn, um, to negas hanner am, uh, second half pan ni'n cychwyn. To, oedd rhain ni cychwyn y gêm on the front foot yn gwynebau nhw. A nid yn siŵr to, ni sy'n cael y gol gyntaf na, wedyn da ni wedi pwysio yna gael, rhywun, gael uh,

jyst yn geirio hyn i fyny o'n i yn free kick cynta na, um, jyst eisiau gweld yn lle o'n sefyll a falle. Ond um, na, o'n i'n o'n i siomedig efo free kick cynta yn wedi achos wedi bod yn hitio, hitio target bob un dwi wedi gael ochr yna um, ar y left hand side uh, tymor yma, felly o'n i'n siomedig efo hwnna. Wedyn yr un ail hanner, dwi'n meddwl hwnna bach rhy agos i fynd dros dy fal, sy'n eisiau amdan pŵar, ond obviously maen nhw wedi blocio fo. A wedyn y trydydd, o'n i, o'n i rhwng dau feddwl i croesi hi cefn, cos o'n i'n gweld Gaz Edwards yna'n bod i, oedd o'n sylwad i gallu cael um, to, un iad i ffwrdd o'ch defender i sgorio. Ond y, y ffordd o wal di setio fyny, nes i penderfynu i to, mynd efo, efo'r spin. Ac ti'n gwybod mae'n keep y tal, so os ti'n cael o'n uchel, mae'n hawdd i fo to, um, trio cael twtch arni hi. Felly nes i trio cadw i'n mwy isal yn ei gellu i'r gwylod y gornel. A wedyn, dwi'n meddwl gael twtch bach, ond obviously, cos mae'n keep y tal, mae'n anodd iddo fo reacto mor sydyn efo, efo'r whip a pel yn mynd i ffwrdd o'r wrtho fo. Ond um, na, oedd yn unbelievable, teimlo to pel a ni eisiau net, neu ni trwy o'n i fyny. Um, ac adeg pwysig yn y gêm fyd. A eisiau gweld y cofis yn dweud eto i gael oedd o'n no, ffantastig. A wedyn, Darren Bach, uh, oedd yn ôl i orau hyd oedd? Oedd. So, da ni'n gwybod fe mae Darren yn gallu gwneud um, pan mae'n rhedeg at defenders, to, os, os da ddim stopio fo. A wedyn, o'ch ti gweld o'n mynd o draws o'r chwith i'r dde, ac a swn os nath o hitio hwnna, oedd hi fewn yn syth, cos oedd nath o hitio i'n gymaint i'r gornel, oedd hi'n mor precise, oedd hi'n superb y gol, a pan ti'n sgorio trydydd ola a gwybod wedyn, ti'n rhaid i just fod yn ffocws. Cos dwi'n gyfaint oedd ar ôl, am llawer ar ôl yn y gêm, beth i 10 munud neu... Um, ia, 8, 8 9 munud. 8, 8 9 munud, so oedden ni'n gwybod gan ni bach o breathing space, ond um, so oedden ni'n gallu relaxio dipyn bach, ond dal fod yn, fod yn switched on. Ond na, oedd Darren superb heddiw yn arall, rai fi neu Claude heddiw, dwi'n meddwl ar Ryan Wills heddiw yn absolutely outstanding. Um, to chwarae allan y position, mae'n gallu chwarae'n bod man iddyn ni. Ac chwarae yn erbyn streicar sy'n sy wedi bod reit... Um, mae'n reit cyfyrddus yn chwarae fyny fyna ben ei hun. Mae'n ma ma shift anodd ond um, ti'n mynd neud i corff o gwmpas a mynd sgorio gols. Oedd hwnna'n sgorio sos dwytha i Caerfyrddin erbyn Llanelli. So oedden ni'n gwybod oedd nhw'n mynd i fod yn threat, ond oedd Ryan wedi bod yn superb yn erbyn o. Um, Cera Hedars, corff e fewn, clirio bob dim. ac um, ta, pan, pan gan chdi hogiau'n gallu chwarae yn lot o positions gwahanol, ta, mae yn wneud, um, yn eitha hawsa chdi fel i'r management team, cos ti'n gwybod, os mae'n ma injury, da ni'n gallu shiftio players o gwmpas, le. Gret, Ethan. Wel, uh, job done, ie. Yeah. Ac um, diolch yn fawr chdi'n cymryd amser hyd o Da iawn, gret i gael.
Ie, yeah, diolch yn fawr, Paul.
Diolch, Nid.